Dêrekê yekbûna xwe saz kir. Ewat kî derê yek bûn, wê derê ard kirin tune. Ew dixwaze ocaxek be, gundek be, bajar be. Yekbûna milet, yekbûna neferê malê her tişt dikarin bikin. û berçavê xwe em divînin Rojavayê Kurdistanê xîz xortê me yê Kurdê Sûriyeyê tê di nê xever de dereqawan da. Berçavê me ne ku me xwend ne ku me re gotin wek terîq me berçavê xwe dît û di nê dît wekî sona Me re yekbûn lazim e. Bi zimanê me ve, bi stran û hebûna me, kultura me, rabûn rûniştandina me, ew gerekê dinê bizan be, dinê pê bihese em çiqas dewlemend in û dûr be çiqas ji me hîn bûne. Çaqa ji dûr ber ji me birine û bîr kirine bêjin ew hebûna kî ye. Em bi xwe wekî qala dibin, em ê her tişt ard bikin. Her tişt lê wekî yekbûn kêm be, hinek çet nayê ve dibe. Dixwazim wekî miletê me. Ew hebûna stranê xwe yî hezar ava. Ev govendî ne Kurda wexta gund gundî digirin govendî du sed sê sed melev tevayî qey bêjî merivek direqise tev. Tu kes şaş nabe, tu kes bîr nake, tu tişt. Ev divêje hebûna me yî kulturiyê ye, gundîtiyê ye. Ev ku gunda de bi zimanê dê ve zarê xwe mezin dikin, stranê xwe dibêjin, reqaşa xwe dikin. û xayê nav namûs û giran in. Ji wî çêtir çi heye? Eşîr eşîr hinek dûr hebûne lê eşîr her eşîr xayê namûsa giran bûye, xayê rev û rû standina milet bûye. Hebûn xayê kulturê ye. Stranbêjiyê çiqas pêş de birin e, her çar parçeyê Kurdistanê de ev miletin e. Li binê re kîjan milet weke me stran disêvirîne heta îro? Kîjan milet? Û ew milet heye wekî dibê hê stranê me? Axas xaşî wan tê bi xwe diqet min sêwir min isayanî ev jî nîna xwe lê hîmlî kurdî ne xwe xwe jî zanin hîm kurdî ne lê xîye kîye xayî xwe da ti kes li wekî cî bê. Lê têjin a çiqas rind distin mîna me distirin stranê me. Ha. Lê em zanin başî ev strana me çi dibe û ev reqesê me ê miletî çi dibe. Ey de me îziya ev nîşandayîna kultura me ye. Ez wisa hesab dikim. Ew bi dereca xwe bilind vatê kişî qurnava hatiye gihîştiya me. Timê bi merîfetî nîşan dane xwe, edetê xwe, dînê xwe, rabûn û rûniştandina xwe û timê jî hezkirî bûne. nav dûr ber, bi mêraniya xwe ve, bi azayiya xwe ve ew eydana hemû jî Kurdistanê tê xwerinê, wisa jî Ermenistanê, Kurdistanê û Rusê tê. Em em borcdar in wekî eyda îziya hemû xelk in wek ronayiya çavan, çimkî. Dîsa dibêjim ev hebûna me ye, hebûna miletê Kurd e. Nek tenê ya Êşiya, hemû miletê Kurd e ev kultura. Carina zor jî dibêjin ev ew wexta dê bav hêrs dibin ser zor son. Xeyde dibêje ez ne kurê ba me. Ew axwazkeyekê guh jî nedin kîçe dibêje. Em miletek in çand çand meriv razî nîbe. Kurd pişta Êziyan e. Wekî Êzdî axwaz xwe xay kirine kultura xwe. Talî tengasî jî dîtine ev jî cihê xwe. Lê kurd ve her tişt. San awat pistovaniya îzya bûne. E, hemû cîjiyê san hatine famdariya wan yên bûye yanî bê xatire hev ketine ew e, tiştekî baş ve ye lê temamiya milet, hidayî bi zimanê xwe ve. Xayê xwe dane êziyane. Radyoyê ku sî û pênc sal xebitîne ev famdarî hebûye û heta îro jî heye. Em êzdî kurd wa dimînin êzdî û heta hetayê em ê bimînin êzdî kurd wa. Ez kurd dibîjim, ez teveqe dikim ev lazim nîne gotin kurd ve kîjan e. Em miletek in çima kurd ve kîjan e. Em miletek in. Dînê xwe wa em hinek eh, tên cida kirinê. Miletek in em. Em kurd ve her tişt xewa te xwe kiriye. Bira Sovêta berî da.

Navê Kurda va. Her tişt hebûye hemû navê Kurda va. Robî Cerdisane. Mamosta gotina min dabî jî e, rojbûna te ye. E, Cara ku din pîroz pîroz dikim, hêvî dikim ku salên salên tîn pir dirêj em rojbûna te bimbarek bikin. E, Te xizmet xizmetên te hêja e, spasdariya xwe pêşkêş bikin, ra- razîbûna xwe bidin be. Rojbûna te ser navê hemî gelê Kurd ez pîroz dikim. Hêvî dikim ku em dîsa te bibînin. Çi peyamê te hene ji bo qîzên me lawên me te gavadîn behsa wan jî kir kesên ku te hez dikin te xema te dixwin difikirin tu çi dikî tu di rojbûna xwe de dixwazî çi bêjî ji me ji gel re. Sağ razime bona têlate Rodîca ez Xwestina min ew e hinek jî bijîn, çend salê xwe ez derbas kim Kurdistana me azad e.